Упрах ӑна. Эпир кунта ачасемпе мӗнле те пулин пурӑнкалӑпӑр. Пирӗншӗн ан кулян. Ял халӑхӗ пулӑшать пуль-ха. Ачасене кала, Айшу вилме кайман, хӗндреме кайнӑ те. Курӑнакӑ хирӗҫ тухнӑ чухне

Эй, Турӑҫӑм, Турӑ! Пурне те тума пултаракан, виҫесӗр ырлӑхлӑ, хӗрхенекен кӑмӑллӑ Турӑ! Хӑвӑн хӗрхенекен куҫупа пирӗн ҫине пӑхса илсем, хӗрхенсем пире пур йышши выҫлӑхран та хӑтарсан, пурне те тума пултаракан хӑватупа пулӑш! Сӗтел ҫинчен ҫӑкӑр-тӑваран иксӗлтӗр, пурӑнас кунӑмӑрсем вӑхӑтсӑрах ан татӑлччӑр. Эй, туррӑмҫӑм, турӑ! Ӳт-пӗвӗмӗр ан иксӗлтӗр. Пурӑнас кунӑмӑрсем вӑхӑтсӑрах ан татӑлччӑр. Пурте санран пулӑшу кӗтетпӗр. Пурте сана шанса тӑратпӑр. Мухтав Турра, мухтав Турра, мухтав Турра! Жди меня,
я вернусь.

Бочаров Иван Алексеевич, Бубнов Александр Иванович, Митрофанов Гаврил Федорович, Бургулов Евгений Ефимович, Столярова Дарья Максимовна, Юдина Анна Федосеевна, Кутузов Иван Илларионович, Иванов Петр Иванович, Ксенофонтов Иван Ксенофонтович, Мазанов Владимир Михайлович, Наумов Александр Александрович, Никитин Ефим Никитич, Родионова Зоя Ивановна,

Эпӗ Кураков Александр Николаевич. Салтакӑмӑн вун саккӑрта касси пымарӗ, мӗншӗн тесессӗн ҫитмӗл саккӑрмӗш ҫулта пинте тӑхӑрччӗр Мускава вӗренме кӗтӗм. Унта пилӗк ҫул вӗреннӗ хыҫҫӑн Чӑваш театрне ӗҫлеме килтӗмӗр. Театрта ҫулталӑк ҫурӑ ӗҫленӗ хыҫҫӑн мана салтака килсе кайрӗҫ. Мана кӑна мар, театртан вунӑҫ артиста яхӑн илсе кайрӗҫ. Эпир Булаткин, Большаков пӗрле служить турӑмӑр. Мускав облаҫӗнче, Балашка хулинче. Виҫҫӗнче виҫӗ артист, пӗрре те кичем пулман пире, яланах пӗр-пӗринпе курса калаҫаттӑмӑрччӗ. Служит тума лекрӗ пире танковый чаҫиле. Анчах та пирӗн танксем пулман. Ун чухне Афган вӑрҫи пыратчӗ. Ҫав Афган вӑрҫинчен БТРсем, БМПсем илсе килетчӗҫ ҫӗмрӗккисене. Пирӗн танковый военный заводчӗ унта. Ҫавӑнта пӗтӗмпех ремонт тунӑ хыҫҫӑн каялла Афган вӑрҫине яратчӗҫ. Капла ӗнтӗ калас пулсассӑн пирӗн чаҫре слыш тума питӗ ҫӑмӑлччӗ. Тӳрех калатӑп, пирӗн тревога тавраш пулса курман. Булаткин пирӗн Генштабра пичсӗр пулса ӗҫлетчӗ, ун почеркӗ питӗ хитретчӗ. Уйрӑмах эпир Гена Пушукпа учебкӑра иккӗн ҫамрӑк салтаксене утма ну, вӗрентеттӗмӗрччӗ. Пинте тӑкӑрҫӑр, сакӑрмӑн улттӑм ҫулта салтакран Чӑваш театрне таврӑнтӑмӑр виҫсӗмӗрте. Служит тусав терес умӗн ик уйӑх маларах пире, ун чухне ӗнтӗ Горький, Горький облаҫӗччӗ, Офицерский курс илетчӗҫ. Ҫавӑнта эпир икӗ уйӑх пултӑмӑр. Унта икӗ уйӑх пулнӑ хыҫҫӑн пире лейтенант звани пачӗҫ. Халӗ те ҫавӑн пекех лейтенант звани.
Эпӗ Иванов Иван Иванович, академи театрӗн артисчӗ, гварди капитанӗ в отставке, Хӑйне евӗрлӗ хӑй вӑхӑтӗнче унта-кунта службӑра пулнӑҫем. Ан магӑр, аннеҫем, ан магӑр, ан магӑр, герой да пулса, килетпӗр, килетпӗр, тесе вӗреннӗччӗ эпир ача чухнех, ҫамрӑк чухне салтак юррине, хамӑр ялта юрлаканнине. Тӑватӑ ывӑл пулнӑ килте. Тӑватсӑмӑр та салтака кайса килнӗ. Ҫавӑнпа та салтака каяс кӑмӑл вӑл ачаранах тӗвӗленсе пынӑ. Салтака каяс тивӗҫе эпир ӑна ӑнланнӑ та пулӗ. Ҫавӑнпа та салтака кайсассӑн унти пурнӑҫа эпир тивӗҫлӗн ирттернӗ. Мы все служили Отечеству так, как надо. Мы помнили присягу.

Их заслугу. И я до сих пор, живя, кланяюсь им.
Эпӗ Дмитриев Арсентий Валерьянович ҫу уйӑхӗн ҫирӗмҫиччӗмӗшӗнче пин те тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл тӑххӑрмӗш ҫулта Элӗк районӗнче, Анаткас Ҫулавӑҫ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Мӗн пӗчӗкренех ӗнтӗ атте-анне каласа ҫитӗнтернӗ. Ывӑлӑм сан салтак пулмалла тесе мӗн пӗчӗкрен эп ӑна астӑватӑп. Анне яланах калатчӗ. Ывӑлӑм сан салтак пулмалла тесе. Вӑт ҫавӑнпа та вӑл ҫав сӑмахсем манӑн яланах пуҫра тӑнӑ та халӗ те вӗсем ман чӗререх. Салтака вара театр шкулӗнче вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн икӗ пин те виҫҫӗмӗш ҫулта кайнӑ. Эпӗ, паллах, нихҫан та шутламан вӑдӑвӑна лекӗп тесе. Анчах та тӳр килчӗ вӑдӑвӑна лекме. Ну, ӗнтӗ мӗнле калас, вӑл самантсем, вӑл вӑхӑтсем служба вӑхӑчӗ ҫӑмӑл тесе те каламасть, но тепӗринчен йывӑр тесе те каламасть. Мӗншӗн тесен эпӗ Уже ҫирӗм тӑваттӑра пулнӑ салтака кайнӑ чухне. Ҫав вӑхӑтсем ӗнтӗ чӑннипе ҫулталӑк хушши вӑл питӗ хӑвӑрт иртсе кайрӗ. Ун чухне, паллах, вӑхӑт иртни туй питӗ туйӑнатчӗ. Вӑт халь шутлатӑн та, ҫавӑртса пӑхатӑн та Вӑл, вӑл вӑхӑтсем те интереслӗ вӑхӑтсем пулнӑ. Ман пӗр япала пирки аса илес килет, эпир пӗррехинче увольнение тухнӑччӗ. Подольскра чухне-ха вӑл. Ултӑ чӑваш ачи кайрӑмӑр переувольнение кӑлартӗҫ те эпир кайрӑмӑр, пасара кайрӑмӑр. Яланах хырмӑҫӗ вӗт-ха салтакра, яланах ҫиес килет. Пылак ҫиес килет тата. Пыратпӑр, пирӗн ҫӗртен те укҫа пур. Продуктисем ҫинче пӑхса иртсе каятпӑр, та кӑна илмелле-ши, кӑна илмелле-ши тесе. И пирӗн хыҫҫӑн оказывается пӗр хӗрарӑм сӑнанӑ. Пирӗн пата пычӗ те калать, ачасем тет, манта ывӑл тет, салтак тет. Акӑ тет, сире тет, ҫӗр тенкӗ тытӑр-ха тет. Мана вӑл ӗнтӗ эп пӗлмес ыттисем шелмелле пулчӗ вӑл, но мана эп кӑштах аслӑрах пулнишӗн эп ҫав саманта халӗ те астӑватӑп, ҫав, ҫав хӗрарӑмӑн куҫӗсене, мӗнле ун куҫӗсем шывланса килчӗҫ. Салтакри юлташсем вӗсем, вӗсем урӑхларах, гражданкӑри пек мар, Унта вӗт-ха пӗрле тарлан вӗсемпе, пӗрле чупатӑн, отжимани тӑватӑн, пӗрле пиҫетӗн вӗсемпе. Ҫавӑнпа та мӗн патна мана арми, салтак чӑн-чӑн юлташсене панӑ. Халӗ те вӗсемпе эпир тӗл пулатпӑр, калаҫатпӑр, телефонпа калаҫатпӑр, Салтак вӑл кирлӗ япала, арҫынна кирлӗ япала характера ҫирӗплетет. Халь службӑра тӑракан салтаксене ҫирӗплӗх сунас килет паллах. Чӑтӑмлӑх сунас килет. Вӑл, вӑл вӑхӑтсем иртсе каяҫҫӗ. Кайран эх хӑш-пӗр чухне салтака каяс килсе те каять даже. Ҫав вӑхӑтсене, самантсене тавӑрасчӗ тесе. Эпӗ мӗншӗн тесен интереслӗ вӑхӑтсем пулнӑ. Аса илес тесессӗн, паллах, аса илмелли питӗ нумай. Хальхи ҫамрӑксене мӗн калас килет? Ан хӑрӑр салтака кайма. Мӗншӗн тесен арҫын вӑл салтак, ӑнӑҫу сире. Ӑна
Валерий теҫҫӗ, хушаматӑм ман Карпов. Ӗҫлетӗп. Константин Васильевич Иванов ячӗпе хисепленсе тӑракан Чӑваш академи драма театрӗнче артист пулса ача чухне артист пулма ӗмӗтленмен. Шухӑшра ҫар ҫынни пулас шухӑш пурччӗ пуҫра. чӑнах та е вӗренме каймалла, е шалти ӗҫсен пайне те ҫав шкула та кӗресшӗн тейӗп. Ҫапах та шӑпа театра килсе килчӗ. Вӗренсерттернӗ хыҫҫӑн, аслӑ пӗлӳ илнӗ хыҫҫӑн иккӗмӗнте иккӗмӗш ҫулта эп ҫара кайнӑ. Паллах, пӗр ҫул кӑна ҫарта пулнӑ аслӑ пӗлӳ хыҫҫӑн. Ҫапах та пысӑк йӗр хӑварчӗ вӑл ҫар ман пурнӑҫра. Эпӗ халь ӗнтӗ национальнӑй гварди теҫҫӗ, урӑх ят панӑ. Вырӑсла каласан три четвертой отдельная бригада оперативного назначения пулнӑ. Эпӗ малтан ӗнтӗ паллах рядовой, кайран Кайран командир отделени пулнӑ. Манӑн должность ҫарта вӑл старший стрелок пулеметчик. Ну, ҫарта ӗнтӗ унта тӗрлӗрен лару-тӑру пулса иртет. Малтанлӑхах, паллах, хӑнӑх ман пирки йывӑр. Йывӑртарах. Ну, чӑтса ирттерме пулать, ним те ҫук унта. Арҫыншӑн вӑл тем мар. Чӑтӑмлӑх пулсан, ҫирӗплӗх пулсан, хӑвӑн характеру пулсан, арҫын характерӗ ним те мар вӑл ҫар ҫар хӗсмечӗ. Ну, интереслӗ явалсем нумай. Пӗрре ун чухне хура кӗркунне марш-бросок ирттерчӗҫ. Питӗ пылчӑк, ҫумӑр ҫӑвать. Ман марш-бросок ӗҫшӗн каялла килнӗ чухне сапоги тӗпӗ тухса ӳкнӗччӗ. Вара пӗр пӗр виҫ километр пӑрура атӑ, тепринчен ним те ҫук. Ҫара уран килме тиврӗ. Ҫара уран тенӗ пек ӗнтӗ, ну, пӑрчанки пулнӑ-ха, йӑваланӑ. Питӗ астуса юлнӑ эп ҫавна. Ну, пурнӑҫра Паллах ӗнтӗ вӑл кашни арҫын ҫарта пулнипе мухтанать, мӗншӗн тесен манӑн ун пек ыйту пулман пурнӑҫра, каймалла-и, каймалла мар-и, ун пек ыйту ҫуралман ман пуҫра. Мӗншӗн тесен анне енчен те, аннен Пилӗк пиччӗшӗ шӑллӗ, вӗсем пурте ҫарта пулнӑ, кукаҫи те ман ҫарта пулнӑ. Китай границинче служба ирттернӗ. Атте енчен те пурте ҫарта пулнӑ. Асатте ун ҫиччӗрех вӑрҫа кайнӑ. Пин тӑвӑр ҫӗр хӗрех иккӗмӗш ҫулта. Ҫавӑнпа та ун пек ыйту тӑман ман умра каймалла-и ҫук-и тесе. Паллах ӗнтӗ, ӗҫре вӑл пирӗн ӗҫпе ӗнтӗ питех ҫыхӑнман пуль-ха та ҫар служби. Ҫапах та кам служба ирттернӗ, эпир ҫапах та Нунӗ пӗрле пухӑнатпӑр артистсем, калӑпӑр пур кам службӑра пулнӑ, калаҫа пӑраса илетпӗр. Интереслӗ вӗт-ха вӑл, аса илмен. Тата ҫавӑн пек интереслӗ япала вӑл служба хыҫҫӑн хуть те мӗн чухлӗ ҫул ирттӗр, мӗн чухлӗ вӑхӑт иртмест. Ҫав службӑра пулнӑ юлташсене, ячӗсене те астӑван, хушамачӗсене те, офицерсене те пуринне те тенӗ пекех ячӗсене, хушамачӗсене астӑван. Вӗсем ӗмӗре манӑҫмасть нихӑҫан та. Мӗншӗн вӑл ҫавӑн пек вот интереслӗ. Мӗншӗн тесен пысӑк йӗр хӑварать пур пурнӑҫра. Халь илсен те паллах, халь Тен, урӑхларах пулас те пуль ҫамрӑкрах ачасем. Тен, хӑшне пӗрне кирлӗ те мар пуль вӑл. Тен, ахаль вӑхӑт ирттереппӗр тесе шутлаҫҫӗ пуль. Ҫапах та унта лексен ахаль вӑхӑт иртнӗ пек туйӑнмасть. нумай япалана хӑвӑн витӗр кӑларан, таҫта-таҫта аякран килнӗ ачасене куран. Вот пӗрле пулнӑ ачасен хушшинче вӑл туслӑхӗ те ҫирӗпрех пек туйӑнать, чӑмӑртать арҫынна. Таҫта ҫакӑнта шалта урӑхларах туйӑмсем унта. Ну, ҫапах та эп шутлап, ҫар та пулмалла тесе. Ҫав шӑршине туйса илмелле. Эс унта суйласа тӑма пултараймастӑн мӗншӗн тесен пирӗн тивӗҫ вӑл.
Эп Зафронов Валерий Геннадьевич,
пин тӑхӑрҫӗр аллӑ ҫиччӗмӗш ҫулта Канаш районӗнче ҫирӗммӗш декабрьте ҫуралса. Вот. Ҫантанпа ӗнтӗ вунӑ класс Шхасанта пӗлертӗм. Пинте тӑхӑрҫӗр ҫитмӗл виҫикӗмӗш ҫулта. Ун хыҫҫӑн Сызринти вертолетнӑй училищӑна штурманом вӗренме тесе карӑм. Да нумаях вӗренеймарӑм, кӑларса ячӗҫ пире виҫсӗмра. Самоволкӑна кайнӑшӑн та вара. Вот. Канал армине. Пур ҫӗрте те пулӑр. Ман войска ӗнтӗ мӗнле вӑл? Стройбат пулнӑ эп юлашкинчен. Пире вот дикой дивизи тесе вообще автоматсем паматчӗҫ. Мӗн анчах совковую лопата панӑ та штыковой лопата панӑ. Мӗн чул пирен ҫав чухлӗ канат, канатӑр тетчӗҫ те. канаттӑмччӗ, канаттӑмччӗ. Хӑвӑн ҫав тус-юлташсем мӗнле сана хисеплеҫҫӗ? Если вӗсеҫемпе хисеплесессӗн, арми вӑл тӑттӑвӑлах япала. Карта урлӑ пайтах чупнӑ, самоволка тенине. Хальхи танлаштарсассӑн ҫамрӑксем каясшӑнах мар. А мӗншӗн каясшӑн мар ӗнтӗ? Арми халӗ кайса икӗ ҫул ним тумасӑрах пӗтертӗм тесе калаҫҫӑн ӗнтӗ. Ҫук, арминче унта профессисем илнӗ. Эп как радистом пулса ӗҫлеме пултарап. Вӑл Северда сурӑттун чухне засовец теҫҫӗ, вӑл питӗ чынлӑ япала, вӑл секретлӗ япаласем ҫинче анчах. Только тетек, тетек, тек-тек, ну ҫавсем ӗнтӗ ӑса килет. Отпускра пулнӑ икӗ раз. Икӗ раз. отпускра. Пӗрре капла тепре самовоккӑна вунпа-вуннӑха тухса кайса ним те каламарӗҫ-ка Кутутакина. Эпӗ та шутларӑм та арминче ытлашши килни ҫынах мар та тесе шутларӑм. Вара мӗн те Мускава театральное училище, Щепкин училищине карӑм ӗнтӗ. Ҫа, дамринсем тепӗн те кунта. Кунта салтак вӑйӗсех ытлашши выляман. Килсессӗнех мана вот как мӗн тесе техник тесе радистом ӗҫлерӗм те кайран артиста куҫрӑм. Халь пенсие тухнӑ. Ҫав анчах. Армяне каяс пулать. Арми вӑлах япала. Халь нумай мар елка енче пӗре ташлатӑр та уже киле килетӗр.
Иванов Василий Евгеньевич. Эпӗ ӗнтӗ хӗсметре Тотский хулинче тӑтӑм. Тотская 4, командир танка. Вот унта эпир танксемпе нумай ҫӳренӗ, вӗренӗве тухнӑ. Ашшӗлук тетпӗр вот кӗркунне. Танксене ӗнтӗ вот тӗрлӗ техника пуйӑссем ҫине ҫирӗплетсе хурса эпир Астрахань еннелле вӗренӗве, пысӑк, пысӑк вӗренӗве тухнӑ. Унта та пулса курнӑ, унта уйӑха яхӑн ӗнтӗ эпир. Ҫак Астрахань тӑрӑхӗнчи Ашулук тетпӗр ҫав тӑрӑхра пулнӑ. Интереслӗ чипӗте чӑннипех те вот салтак пурнӑҫне илсессӗн шӑпах ҫак Вӗренӳ тапхӑрӗ асра юлнӑ темелле. Мӗншӗн тесен шӑпах унта вӑт ҫак полевые условия тетпӗр. Ҫак уйра пурӑнни, танкра ҫӗр каҫни, танксене сыхлани ку вӑл питӗ интереслӗ. Тата вот нихӑҫан та шутламан, мана ахаль чей чирлесе каясран пулӑшать тесе. Пӗррехинче ҫапла ҫумӑр ҫурӗ, вот икӗ куна яхӑн пычӗ вӑл ӗнтӗ, вот ӳсрӗксем те таҫтан тупӑнчӗҫ. Пирӗн вара вот ятарлӑ курупка пур ӗнтӗ, сухпайок теҫҫӗ ӑна. Ҫавӑнта чей, ну чей те хун унта, сахӑр та пур, пӗтӗмпех пур унта, ҫимелли, ӗҫмелли. Вара шыв вӗретсе ҫак пӗр курка чей вӗретрӗмӗр. Танк экипаж ӗнтӗ вӑл пирӗн виҫӗ ҫын, Т-72Б танкӑн, вара эпир виҫҫӗн. Ҫак пӗр курка чейе ӗҫрӗмӗр те питӗ лайӑх пулса кайрӗ, ӑшӑнтӑм. Вот каллех вӑй кӗрсе кайрӗ. Питӗ ҫак асра юлнӑ ман. Лайӑх вӑхӑтсем. Салтакра интереслӗ аван, чӑннипех те дисциплина мӗнне хӑнӑхан. Нихӑҫан та шутламан, ирхине улттӑра тӑракан ҫын пулап тесе. Кунта вара ҫулталӑк хушши ултӑра томатюрӗ килчӗ, йывӑр та пулмарӗ темелле, ним йывӑрри те ҫук, енчен те вӑхӑтра ҫывӑрма выртатӑн пулсан. Мӗншӗн тесен кам пулса курнӑ вӑл пӗлет, салтакра вӑхӑтра ҫывӑрма вырттармасан та пултараҫҫӗ. Ку та питӗ интереслӗ. Тин кайнӑ, аслӑрах пулнӑ. Ҫавӑнпа та пулин те командир танка пачӗҫ. Ну, тӗрӗссипе каласан, Тоцкинче эпир нумаях пулман, ҫур ҫул анчах пулнӑ. Тепӗр ҫур ҫултан пире Самар тӑрӑхне куҫарнӑ, Рощинская, вот, ҫапла бригада пур унта, Рощинскинче вырнаҫнӑ вӑл. Унта ӗнтӗ артиллерире пулнӑ. Артиллерире ун пек кунтан ҫур ҫул иртнӗ, ун пек темскер аса илмеллисем пит асрах юлман тесен те тӗрӗсех пулӗ. Мӗнле ӗнтӗ? Вӑхӑтра ҫывӑрнӑ, ҫинӗ. А, каласа кӑтартмалла. Шӑпах Самар, Самарра чухне, вот Ҫӗнтерӳ кунне эпир Киров площадьне тухнӑ. Унта ӗнтӗ маршировать тунӑ, вот эпир утнӑ. Ҫак Индяс районна репетицисем питӗ вӑйлӑччӗ. Вӗри, сивӗ, ҫумӑр ҫӑвать-и, плат ҫинче утса ҫӳретпӗр. Унталла-кунталла, параппанпа, ну, тӗрӗссипе каласан, кайран ӗнтӗ парачӗ питӗ илемлӗ иртрӗ вӑл Самарара. Самар хулине илсе кайни пире кайран. Унта питӗ кӑмӑллӑ пулчӗ. Вот э, чӑннипех те хавхалантӑмӑр эпир, вот кашни салтак интереслӗ пулчӗ. Салтакра пулни ман шутпа ку вӑл ҫирӗплӗх парать. Арҫынна кирлех вӑл. Интереслӗ вот кайса килни чӑрмантармасть.
Арми тесессӗн, чӑнах та эпир ача-пӑча пача чухнех, шкулта вӗреннӗ чухнех пире учительсем яланах вӗретнӗ. Ҫӗршыва сыхласси вӑл арҫын ачасемшӗн, арҫынсемшӗн вӑл пӗрремӗш вырӑнта пулмалла тесе. Армие кайма вӑхӑт ҫитсессӗн те вот кӗтнен те пурте, пирӗн ялта эпир пурте хамӑр ялта эпир ултарнӑччӗ пулнӑ пулсан, чӑнах та кашни армие каясшӑн каясшӑн пулнӑ. Армине эпӗ пин те тӑхӑр ҫӗр Сакӑр вун виҫҫӗмӗш ҫул та кайнӑ. Октябрь уйӑхӗнче мана армине илсе кайнӑ темелле ӗнтӗ. Икӗ ҫул служба тунӑ. Пинте тӑхӑҫӗ савӑн виҫҫӗмӗш ҫултанпа пуҫласа пинте тӑхӑҫӗ савӑн пилӗкмӗш ҫулччен. Эпӗ группе Советских войск Германии теҫҫӗ вот группа Советских войск ГСВГ Германинче служить тунӑ. Магдебургран кӑт ҫурҫӗренеллерех стендель ятлӑ ял патӗнче пулнӑ. Пирӗн бригада противовоздушной обороны тетчӗҫ, ҫав ПВО бригади пулнӑ. Эпӗ, конечно, хам ПВО енӗпе мар, эп медицина енӗпе служба тунӑ, водитель санитар пулнӑ ӗнтӗ арминче. Пӗррехинче эпир удученине кайрӑмӑр ӗнтӗ. Виҫӗ уйӑхлӑха Берлинран тыткӑнрарах полигона кайнӑччӗ. Чӑнах та унта виҫӗ уйӑх пурӑнтӑмӑр. Виҫӗ уйӑх ученисенче вот тӗрлӗ-тӗрлӗ тӗрлӗ-тӗрлӗ занятисем пулнӑ. Эпӗ унта водитель санитар пулса мар, а душор дезинфектор пулса уже ученинче пулса служить турӑм ӗнтӗ. Эпир хамӑр частьре чӑвашсем нумайӑн пулнӑ. Вот эпир мухтанах пӗрччӗ, конечно, чӑвашсем эпир яланах лайӑх вырӑнта пирӗн пата питӗ лайӑх пирӗн пата отношени пулнӑ темелей. Вот ҫав пирӗн начальниксен тата ытти командирсен арминче служить туни вӑл ҫынсемшӗн питӗ кирлӗ япала тесе шутлатӑп ӗнтӗ. Даже пӗчӗк япалана каласан та, кровать те пулин заправить тума вӗрентеҫ унта, ӑна вӗрентеҫ, куна вӗрентеҫ тесе хӑйне хӑй пухма та, техникӑпа мӗнле обращаться тӑвасси, мӗн вӑл хӗҫпӑшал. Ҫамрӑксене, хальхи ҫамрӑксене мӗн каласшӑн ӗнтӗ? Чӑнах та, вот эпир хам вот ҫак чи пысӑк ҫӗршывра пурӑнатпӑр пулсассӑн, хай вырӑсла калаҫ вӗт, если не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую армию теҫҫӗ. Арминче служить тума интереслӗ те, усӑллӑ та, Ҫӗршывшӑн та, и хамӑршӑн та. Ҫавӑнпа пурне те арминче служить туса, армине кайса хӑвна та кӑтартмалла, сана та курччӑр, сана та вӑл кирлӗ, ҫӗршыва та кирлӗ.

каждый человек имеет право отступиться, а стать на правильный путь – это уже совершенно другое. Спасибо.
Эп Александр Вячеслав Викентьевич. Службӑна мана пинедахрӑшер ҫитмел ҫиччӗмӗш ҫулта чӗнсе илчӗҫ. Илсе кайрӗҫ пире инҫет хӗвел тухӑҫне. Ҫул ҫинче эпир пултӑмӑр. Военный эшелон теҫҫӗ ӗнтӗ. Военный эшелонпала вун пилӗк талӑк ҫитрӗмӗр. Хамӑр служить тумалли вырӑна. Ҫул ҫинче. Поезд ҫинчен те ҫав питӗ асра юлнӑ. Вун пилӗк талӑк хушши пӗр вагонра. Пире икӗ вагон антарса хӑварчӗҫ Хабаровск хулине. Кунта ӗнтӗ курс молодого бойца темелле ҫавӑнта пулса иртнӗ ултуйӑх. Ултуйӑх хушши кунта пире вӗрентрӗҫ. Тӗллеврен специальноҫсем пачӗҫ ӗнтӗ. Корабль ҫине хатӗрлерӗҫ тинӗс ҫӗр флотне. Пӗрремӗш шкул пурччӗ унта, ҫантах мичмансене хатӗрлетчӗҫ. Камчатка валли хатӗрлетчӗҫ. Вӗсем ытларах курс молодого бойцана ытларах вӑхӑт ирттеретчӗҫ ӗнтӗ. Унтан Водолазсем пур чун та пирӗн. Корабль ҫинче служить тумалли пӗтӗм специальноҫсене хатӗрлетчӗҫ ӗнтӗ унта пӗтӗмпелех. Мана епле кӗрмен те ҫам пек взвод теҫҫӗ, отделение пур ҫам пек отделенине. Электриксен корабль ҫинче ҫам пекенде дизельнӑй электростанцисенӗн те унта передвижной электростанцисене вӗрентетчӗ ҫam пек вӗренсе тухсассӑн унта вӗренсе тухсан Владивосток хулине илсе кайрӗҫ пире ытти малаллахи службӑна ӗнтӗ Владивосток хулинче пулнӑ вырӑс утравӗ ҫинче те пулма тӳр килчӗ. Тӗрлӗрен вырӑнсенче ҫемлекен те. Мӗн калап, мана кунта шкулта чухне пире вӗрентетчӗҫ ӗнтӗ. Спортпа туслӑ пулнӑ. Ҫӑмӑл атлетикӑпа ӗнтӗ хутшӑннӑ. Нумай кунта республикӑри соревнованисене те мана вӑл службӑра питӗ пулӑшрӗ. Нумай бросоксем, мӗнсем пулатчӗҫ унта пирӗн. Спорт енӗпе ҫав ӗнтӗ питӗ пулӑшрӗ. Ҫамрӑксем спортпа туслӑ пулӑр. Вӑл службӑна службӑра питӗ кирлӗ, питӗ пулӑшать. Ҫӑмӑлрах службӑна тӳссе ирттерме.